Waħda mill-affarijiet li aħna dejjem għadna hi, jekk jien pereżempju rajt lil Carlos Farrugia ħafna mid-drabi f'karattru ta' bniedem aħdar u ta' bniedem ħażin, u jagħmilha tajjeb ħafna, bħalma għamel dejjem kollox tajjeb ħafna, ma rridx narah hekk. Infatti meta ltqajt ma' Carlos l-ewwel darba bdejna nitkellmu fuq il-karattru, għedtlu għandi dan ġo moħħi li ħa tkun qasira, u ħa pjaċir għax Hija xi ħaġa ġdida. L-istess għal Renzo Bonello, pereżempju. Renzo Bonello, meta tħares lejh, aħna stess waqt il-filming, anke tħares lejh, tidħaq. Anke jekk ma jgħidlek xejn għax inissillek tbissima. U għalhekk ridna ntuh parti li tkun differenti u din waħda mir-regoli tagħna. Aħna nistudjaw ħafna ehm, lill-personalitajiet qabel intuhom il-karattru. U Renzo Mingħajr Mister Sbagħ ma nafx jekk hux ħdax jew tnax-il sena kien ilu ma jmiss ma' television, jiġifieri Renzo ma riedx li jaħdem iktar partijiet fuq television. Joe Tanti kienet waħda mill-isbaħ stejjer għalija fejn jidħol tagħlim. Għax kien vera fiha tagħlima ħafna kienet storja taqsim il-qalb kemm id-droga tagħmel ħsara lill-bniedem u lill-familji. Jiġifieri qed issemm Joe tant imar tajjeb ħafna, ħafna niftakar l-episodju tiegħu, tgħidx kemm baqa' jsemma anke n-nies fit-triq ikellmuni fuqu u kemm qed twasslu messaġġi sbieħ dan l-affarijiet. Ħadmu ħafna atturi f'Division Seven, ħafna atturi. Hemm atturi li nixtieq naħdem magħhom, hemm, hemm, għad fadal atturi li nixtieq naħdem magħhom għadni għadni qatt ma sibt iċ-ċans naħdem magħhom, għax ovvjament irid ikun hemm, kif għadna l-ewwel, the right time for the right character biex jidħol ġo l-istorja. Jekk inti tista' tkun attur vera tajjeb u ma tixraqlekx l-ebda parti li hawn bħalissa, pereżempju Ġanni u Salvu. Ġanni, pereżempju, huwa bniedem salvaġġ, annimal, ġieli rajnih inaqqar minn imnieħru, waqt li qed jitkellem. Dawn huma kollha karatteristiċi, dawn ma jiġux, ma npoġġuhomx, ma npoġġuhomx, ma npoġġuhomx hemm għalxejn. Għax inti tħares lejn, pereżempju, Renald Grock. Li jgħid dik il-kelma, li ma nistax ngħid hawnhekk sewwa, jgħid dik il-kelma. Dik hija karatteristika tiegħu, il-mod kif jitkellem, leħnu. Adrian żgur li mhux hekk, anzi Adrian m'għandu x'jaqsam xejn ma' Reno Grok fil-verità għax vera bniedem sew, iħobb l-affarijiet perfetti. Eżempju, jekk kien hemm ċertu atturi li li ma daħlux għadna kemm nixtiequ li jidħol Ray Abdella per eżempju. Xorta daħal biċċa Ray Abdella fih u ġie u vera ħa pjaċir u jalla nerġgħu naħdmu flimkien. U bħal Ray Abdella hemm ħafna, eżempju Eric Grech. Parti li għandu hija żgħira, ma xorta daħal, ġifieri Eric Grech ukoll daħal f'Division 7. U hemm ħafna aktar bda nsemmi ma nafx ta. Mingħajr l-sponsors ma jsir xejn, ġifieri bis-saħħa tal-sponsors aħna dejjem investejna, dejjem xajna para ġdid, stajna l-viżwal seta' jkun ħafna aħjar. Kollox, kollox. Mingħajr l-isponsors, mingħajr l-isponsors ma jsir xejn. Mill-iżbalji tgħallimna u għadna nitgħallmu u sa nibqgħu nitgħallmu. Il-ħin kollu jkun hemm żbalji. Mingħajr l-iżbalji ma titgħallimx. U nħu pjaċir meta xi ħadd jikkummenta fuq Facebook u meta jibda l-għanna jgħidilna s'isma' għax il-bere mhux suppost għamiltu hekk, għax dik il-bere suppost tkun l-isfel, għax dik il-pistola mhux suppost żammejtu hekk. Għax ġieli pereżempju qalulna, kollha għandhom raġun. Jien nieħu pjaċir, u iktar ma jkun hemm, iktar aħjar. Pereżempju, ġieli għamilna żmien, xi ħaġa żgħira imma li qalgħulna ħafna fuqha, li l-bandieri pereżempju fil-boardroom tal-pulizija, konna neqelbuhom ma nagħmlux ta' Malta l-ewwel pereżempju tal-Ewropa t-tieni, konna nagħmlu, jien għalija ma kinitx tagħmel, ma kienx xi dettal li għandi nagħti kasu. U kien jibgħathulna n-nies isma' hi l-bandiera ta' Malta tiġi qabel ta' din, trid tiġi hawnhekk. Jiena nieħu piċir meta jibgħathulna n-nies. Aħna qegħdin hawn l-ewwel ħaġa once li dħalt inti u ġejt public figure jew u ġejt fil-pubbliku, inti trid toqgħod għal kritika u kritika tajba għal kulħadd. Jiġifieri żbalji se jibqgħu jsiru, U ħa nibqgħu nitgħallmu ma minnhom. U b'hekk tikber hu. Tikber għax għax ma ma tkunx proud mhux tgħid ħalli jgħidha u dak ħalli le le. Jekk għandek raġun, jekk bniedem għandu raġun, agħmel kif qed jgħidlek hu. Ma ninsewx li fil-ħajja kulħadd għandu l-aspett tiegħu. Min hu suldat, min hu ġurnalist, min hu hekk, min hu hekk. Issa jiena ma nistax immeri s-suldat kif pereżempju jagħmel xogħlu. Nista' niddiskuti miegħu, nista' ntih l-opinjoni tiegħi, imma hu jaf ħafna aktar affarijiet. Ġifieri inti tifhem aħna xogħolna huwa drama. Jiena xogħli mhuwiex li nissettja boardroom u nissettja press conference u nissettja l-affarijiet kif ħa jkunu l-bandieri jew jiena m'iniex xogħli li nkun naf kif inhi l-bere. Imma sfortunatament, anzi fortunatament mhux sfortunatament għax iktar titgħallem, ix-xogħol tagħna trid tipprova tifhem f'kollox. Għax Hekk għax il-karattri fl-istejjer ħa jkunu minn kull aspett tal-ħajja. Allura bilfors trid tifhmuni, bilfors trid tkun taf ħafna affarijiet kif jaħdmu u kif ma jaħdmux u kif tintlibes dik u kif tagħmel hekk u kif tispara u żżommx idejk hemm u żżommx idejk hawn. Il-ħin kollu. Il-ħin kollu jibgħatulna messaġġi.